Mähriban ildeşler, biziň söhbetdeşimiz Duşak şäheriniň ýaşaýjysy, mirasgär mugallym Nurnazar Jumanazarow. Nurnazar aga, bilşimiz ýaly, bäş müň ýyllyk taryhy bolan türkmen halkymyzyň durmuşynda bir bedew atlar, inerler özüniň gadymylygy bile tapawutlanýar. Şular dogrusynda siz bile söhbet edäýsek. Türkmeniň hormat goýup sylaýan mallarynyň içinde Esasylarynyň edil ahalteke aty bilen desseň öwrülýän zat Iner. Inere türkmen gaty uly hormat goýýar. Magtymguly atamyz sözüniň bir ýerinde aýdypdyr, Eý musurman, tyg çekmeginiň Inere, säher esräp, Hak didaryny görendir diýip. Bu bir ýöne bir söz däl. Ahun adamlar Hak didaryny görenak-a. Pir kişiler bar Hak didaryny görenak. Emma Magtymguly Hak didaryny görendir Iner diýipdir. Şoň üçin şu türkmeniň, belkä beýleki halklarda-da bardy, ýöne türkmen şol Täterime göçürilende şo taýda mongollaň düýeleri bilen biziň arwana düýämizi, ikiörküç düýäni çakyşdyryp alypdyrlar. Hatarda ner bolsa ýük ýerde galmaz diýip aýdýar türkmen. Emma arwana düýäň erkegine ýük urlup, şu Ýüpek ýol diýilýän zamanasynda arwana düýäň erkegini Alty-ýedi ýaşanda iň az ýaryp boljagy bolan iner şu iň daýawyna arwana düýäň erkegine iki ýüz kyrk kile ýük urulýar. Bolmasa iki ýüz ýigrimi kile, iki ýüz on kile, iki ýüz kile bilen iki ýüz kyrk kiläň arasyndaky ýük urulýar. Kerwen ýoldan gelýärkä, indi türkmen yzyndan aýdýar, Ýükli erkekden un elegem asma diýýär. Indi şu erkegiň ýüküni ýüklediň, un elek diýilýäniň ýüz gram agramy bar. Ýüklänseň şundan un elegem asma diýýär. Emma hatarda nere bolsa ýük ýerde galmaz diýýär. Ine sen alys ýurtdan gelýäň, kerwen gelýär ýolda bir kemçilik tapdyda bir düýe bir ölmäýenine-de ýüküni äkidip bilenok. Düýe diýlen ejizlede çöküp oturyberýär. Gymyldatjak gümanyň ýok ony ýerinden turzup bolanok. Ony damagyny çalyp etini alyp gaýdaýmasaň hiç zat edip bolanok. Çökýär-de oturyberýär. Onuň şonda näme etmeli ony? Ol alyp gelinýän gymmat baha zat, indi Ýüpek ýoly diýip atlandyrýarlar biz oňa. Bir gymmat, bir söwdada geçjek, bähbit görüljek zat alyp gelýär. A seň öýüňde on ogluň bolanda näme peýdasy bar? O ýüki bir ho, bir Alla gorada ýaramany ýatan düýäň ýüküni nätmelin ony? Iner bolsa, bir elek däl, ýaňky düýäň ýüküni iki ýüz kyrk kile ýüki alyp oň üstüne atyp gaýdyberýär ekenler. Andan soň ony hiç zat bile türkmen deňän aga agyryn ony. Indi muny nädip iner almaly? Ineri almagyň şerti näme? Ineri almagyň birinji şerti ilki bilen ikiörküç düýe gerek. Ikiörküç düýäňem görnüşleri kän. Astrahandakysy bar, aňyrda kalmyklardakysy bar. Olar kijijik örküçler, beýikje, kijijikge, biziň düýämizdenem pesjejik düýeler. Emma Mongoliýadaky ikiörküç düýeler, bular has ullakan biziň düýämize iki esse ullakan göwresi bar. Ylmy dilde Düýeleň ýekeürküşdi ýa Dromadar, oňa Bakterion diýýärler. Ylmy dilde düýeleri şeýdip atlandyrýarlar. Şu bütin Türkmenistanda, Orta Aziýada diňe Arwana düýe bar. Indi ikeürküş düýäň erkegine bugra diýilýär. Inenine aýry diýilýär. Indi şu inen düýäni alyp biziň Arwana düýämize çökerseň, şundan dogan köşek erkek bolsa iner bolýar, Inen bolsa-da Maýa bolýar. Ine, Maýa gyz, Maýa gelin diýip hatyralanýany şoň üçin. Oň ýüňem kän, süýdem kän, özem gaty hakylly, ýuwaşja düýe bolýar. Ikörküç düýe ýuwaş däl. Ol ýöne eýmendirip duran zat ol. Meň öýümde biri bar welin, gelniňe sag diýmäge-de gorkýas, ýöne ýanynda erter ýaly däl. Erkegem iner bolýarmyň, ulalyp azy ýarýar, ýüke tutýarlar. Düýä bäş esse güýji bar oň. Biziň arwana düýämizde bäş esse ineriň güýji bar. Göräýmäge göwresi ondan abyrsyz uly ýöne, oňa bäş esse göterer ýaly ulam däl ýalak welin, oň ýene bir aýratynlygy, ýaňky aýry düýe arwana düýeden çykyp göwresinde biziň düýelemimiz Üç ýüz altmyş bäş gün göterýär köşegi. Eger erkek köşek bolsa, üç ýüz segsen bäş güne çenli göterýär. Emma aýry düýe, ýaňky iner köşek bolsa, on dört aý göterýär göwresinde. Eýýäm artykmaçlygy bar. Şo köşek bolanda biziň iki aýlyk köşegimizdenem ullakan. Nädip dünýä indikä diýersiň, görseň. Özem bolandan-ha aýaklanmadyk köşek ýaly, köşegi magyzlandyrmaly, türkmende gürrüň kän-dä. O köşek bolýa, ol maýa-da bolsa, inerem bolsa, ol aýaklandy, ýykylyp, sürşüp ýörmä, ol turup ejesini emip dur, dessine ýöne. Bir dogumly zat. Asyl inenem, erkegem, maýasam, şoň galaky, bolandan üýtgeşikligi bar oň tapawutlylygy. Onsoň ulalyp, azaýaryp gidenden soň, O biziň düýelemimiz oň ýanyna bir golaýynada bar bilenak, ondan gorkup çekinýä, şoň galagam eýmenç, iner bilen aždarhaň agzynyň jähegi ýok diýip aýdýa. Kakam bir müň dokuz ýüz onunjy ýylda doglan çarwa zada gaty köp bilýän adamtda düýeleň kesellerini anyklap bejerip bilýän adamdy kesellerini. Inen düýäni görse şoň köşeklerini görmedigem bolsa garymyň içinden On köşegem bolsa şo düýäň köşeklerini tanap çykaryp berýärdi kakam, iliňkinem. Şoň gal düýeden baş çykýan adamdy-da. Ondan bir zamanda şu sürüli düýämiz bardy-ýa. Içinde-de bir höwür erkegimiz bar welin, gaty uruşgan, dogumly, kän ýyl bäri gezip ýören welli-ýa. Duşakda demir ýola iň golaý ýer diýip, Maşat bilen. Duşagyň arasynda kerwen gurnapdyrlar. Şu wagt kerwensaraý henizem ýykylman dur duşakda. Onuň ineri kän eken duşakda. Ineri köp alypdyrlar. Duşak Maşat arasynda kerwen gatnapdyrlar. Şol rus patyşasy döwründe adamlar kireýine öz düýelerini alyp kän pul beripdir-de adamlary bärdenem ýük ýükläpdir, aňyrdanam Maşatdan ýük alyp bärik getirip şo zamanda şoňňalak bolup duşagyň adamlary biziň adamlarymyz hemmesi düýekeş bolupdyr. Köp hak berenseň, soň adamlary şeýdibem inerem köp ulanypdyrlar. Soň galak bir iner, ýöne adama topulmaýar iner, hiç wagt. Gyzylarbatda Atda Gurbangeldi diýip, bir mirasgär ýaşulymyz, agamyz bardy. Bulaň öýlerinde gadym zamanda iki sany inerleri bar ekeni. Şu inerlerini daga goýberipdirler, hiç kime bir neme etmesin diýip. Onsoň ol Hiç nemedenem gorkmaýar ol. Iner diýilýän gaplaňdanam gorkanak, möjek beýlekä däl, hiç zatdanam gorkanak ol. Şonuň üçin meýdana goýberipdirler. Ondan şu Ikinji jahan urşy zamanasynda häzirki Serdar şäheri Gyzylarbat, ozalam bulaň bugdaýlary başga ýerden getirmeliler. Asylam bir özleri bugdaý ekip duran halk däl. Şu kyrk üçünji ýylam bütin Türkmenistan gaty gurakçylyk bolupdyrdy, bu halk açlyk boldy diýýär Atdaga. Ony indi Bir ýerden getirmeli ýa-da bugdaý diýýär. Hemme erkek adamam urşa giden, ýa uruşdan maýyp-müsrip adam bar, bolmasa-da ýaş oglanlar bar diýýär. Bizem diýýär şo wagt bir ýaş oglan heniz uruş harby ýaşyna ýetmedik. Welin diýýär ýaňky gadym düýekeş bolup giden ýaşulylar kerwenbaşylar diýýär, biri aýdypdyr diýýär, şu dünýäň ýüzi bar ýeri gurakçylyk däldir. Gadym bir Hywa gidýädik, ýoluny bilýäs biz. Bir adam meni ugradypdyrlar diýýär. Bar hany Hywa gidip gel, bir gyzlaň geliniň gyzylyny, kümşüni, haly, palas çalşyp bir bugdaýa getirip bolmazmyka? Bu halk açlykdan gyryljak ahyryn bi diýip diýýär. Adam ugradypdyrlar diýýär. Adam gidip gelipdir-de, gaty arzan bugdaý bazarlaryna dolup ýatyr diýipdir diýýär. Ine, bular alypdyr-da, kerwen gurnapdyrlar diýýär. Her kim düýesi bar düýesini goşupdyr diýýär. Garaz, muny jemläpdirler adamlardan, kagyzyň ýüzüne ýazap, her kim gyzylyny, kümüşini beripdir diýýä, kim haly palas beripdir diýýä. Şeýdipdir-de, Hywa boş kerwen alyp gidipdirler, gaýdyşyn şu ýerden bugdaý alyp gelmeli diýýä. Indi ýaňky iki inerem diýýä, kakamyň dagyň içine goýberen inerlerinem alyp geldik weli diýýä, başyna gezip ýörenseň ineriň diýýä, örküçleri gomlap gidipdir. Gadym örküji diýýä, syganagam diýýä, örküjine zordan diýýä, Oturtdyk bolýar, ýaşuly kerwenbaşy diýýär. Gidip gelýänçä birazjyk çekiler, örküç peseler, onsoň oturar diýip diýýär. Hywa boş kerwen alyp gidipdirler, şo haly, palas, gyzyl, kümüş, ýükgül, hemme diýýär, kerwenbaşyň elinde-de hasap hesibi bar diýýär, ýaňky almaly. Barypdyrlar welin, bulaň çak edýänlerindenem artykmaç bugdaý arzan bolansoň diýýär, gaty kän bugdaý alypdyrlar. Indi kerwen bolup Hywadan Gyzylarbada garşy urapdyrlar welin, gurakçylyk diýilýän betbagtçylyk taby. Erkeklerem hor diýä, bir inen düýelerem bar içinde tapman diýä, iki adam bolup bir düýe eden adamlar bar. Ýola çykyp urapdyrlar weli ýaňky diýä inen düýeler ilki çökdi diýä. Indi ýüki bar diýä adamyň üstünde. Ýaňky kerwenbaşy bir ýaşuly adam diýä, alyp iki sany inere diýä, bir uly kerweniň ýüküni inere, Basyp gelýärler diýýär, şeý diýip diýýär. Indi ýarpy ýola geldik weli diýýär, bineriň ýüki çakdan çykdy diýýär-de. Ýöne ýykylanyňky muňa ýükläp gelýäs diýýär. Ýarpy ýola geldik weli diýýär, indi ýüklär ýalyl, ýene bir düýe diýýär, çökdi diýýär. Ýaňky inerlere diýýär, ýalbarýar diýýär kerwenbaşy. Wah, inerim, halkyň başyna iş düşende sen adamlardan gowy düşünýäň ahyryn. Ynha, ogul sadap üç sany çagasynyň elinden alyp çykaryp welin, ho orta ýolda düýäň çöküp galdy diýeýin men. Şu bilýänsiň ýüküň agyrdygyny welin, üstüňe ýükläýin diýip, diýýär, Inere ýalbarýar, diýýär, kerwenbaşy. Şeý diýip, diýýär, bu hem haky diňläp duran ýaly bolup dur, diýýär, şeýdip, Inerem, diýýär, indi çökermäge gorkýas, diýýär. Ýaňky turanda turubilmedi, diýýär, diýýär. Gapdalyndaky, diýýär, ýanagaçlar patyrdap ýolunyp, dökülip gider, diýýär, bugdaýlar, diýýär. Ýaňky indi, diýýär, ýykylan düýäň ýüküni, diýýär, iki ýüz ýigrimi kile ýüki, diýýär, iki paýlap, Halta arasyny bogup, ýaňky her inere diýe, ýarysyny muny atdy diýe, dik duran ýerinden ýanyndan baryp diýe. Indi ýolda-da bir beýik alaň bar diýe, şundan geçse geçer diýip, aý bir ineriler diýe, geçip barýa diýe, gidip barýa diýe, ýoly-le şeýdip, iki günlük ýaly ýol galdy weli diýe, ýene bir düýe ýykyldy diýe-de. Indi ýene diýäýýäň, kerwenbaşy ýaşulyja, ýaşy gaýtsa-da, güýji gaýtmadyk adam diýýä. Inerilere ýalbarýa diýýä. Wah, inerim, ha ýene ýüklemeli boldy size. Men nädeýin şuny, goýup gideýinmi diýip, ýalbaryp-ýalbaryp diýýä, bu düýeler-eý, munam atdy diýýä üstüne diýýä. Bir ýetginjek oglanam diýýä, bar sen Gyzylarbada bar-da aýt, ertir däl-de birigün guşlukda bararys, kerwen barýa diýip. Her kim diýýä, bir ýana uçsa dänäni Dänik edinip, çagalaryna paýlap berip oturandy ýa-da hasaplap diýýär şeýdip. Indi şo birküç günlüginem degme iýäýsinler, Alla ýol berse barýas diýip. Ýaş oglanlaram diýýär, o zamanyň oglanlary çalt ýetişýärdi ýa-da kynçylyk bilen, zamanaň erbetligi bilen oglanka jahyl bolýarlar diýýär. Ýaňky oglanlar ýatman-turman iki sany urany ýetip baryp aýdypdyr diýýär. Ynha, ertir däl, birigün guşlukda kerwen gelýär. Näme, Halan zadyňyz bolsa iýiberiň. Ynha, kerwen aşy uratdy maňa diýip diýýär. Şeý diýip diýýär, mundan düýeler gelýär diýýär, kerwenem gelýär. Arzyna ýetip gelýäs weli, bütin halk kerwene garaşyp dur diýýär-de, maýyp-müjrüp erkek adam bar, galanam aýal adam diýýär. Kerwen geldi weli diýýär, bütin garry eneler ylgap çykyp, ýaňky düýekeşlere diýýär, sag-aman gelýäňizmi? diýip diýýär, begenjinden şeý diýýär weli, bu düýekeşler ol adamlar bile däl diýýär-de. Kerwenbaşy inerler çökeriň diýip diýýär. Iki ineri, biri ak iner, birem gök iner, çökerdik bolýar. Düýekeşler inerleň boýundan gujaklap aglaýarlar diýip, getirdi diýýär-de, halky açlykdan çykardy diýýär. Sag-aman geldiňmi diýende-de, Geldik diýibilenaklar diýýär, şu inerleň boýundan gujaklap aglap durlar diýýär, şeýdip, az halk diýýär, ýöne şeýdip diýýär. Inerler gujaklaşyp aglaşyp, Kerwen baş aýtdy diýýär, şu inerleň ýüküni çekiň adamlar, hasaplaň diýip diýýär. Biriniň üstünde dokuz ýüz elli kile bar eken, beýlekisiniň üstünde dokuz ýüz kile bar eken. Ine, şeýdip diýýär, bäş düýäň ýüki her haýsynyň üstünde. Giden Hywadan bärik şeýdip getirip, bu düýeler diýýär, soňam ýaşap gezip ýör diýýär. Uruş gutarandan soň adamlar dokguçylyga çykanda-da diýýär, bir tamdyryň gyrasynda nan bişirip duran aýal bar bolsa, inerler iýdip barýan diýýär-de. Ýaňky aýallar diýýär, Dur oglum diýip diýýär, tamdyrdan çykaran çöregini inerlere berýärdi diýýär. Bizi açlykdan çykaran. Şol döwürde açlykdan çykardy. Hä, şol döwürde bizi şu ikiler açlyk. Ýogsam şo ony taşlap gaýtsaň kim getirjek ony? Bütin şu Gyzlarbadyň ýüki ýaraýan düýesi-hä ýolda, olaram ölüp, çydaman ýykylyp galyp diýýär. Şeýdip halky açlykdan çykardy diýýär. Özem şu halkyň başyna düşen işe iner düşünýär, adamlardan akylly diýýär. Adamlardan hakylly adam düşünip, ýaňky düýe kerwenbaşy ýalbarýardy ýa-da, Şuny gaýrat et, inerim, ek. Sen bir halkyň başyna düşen işe düşünýäň-ä aryn. Halk açlykdan ölüp ýatyr-a, men-hä pylan gelne näme diýeýin, düýäň hany ýarpy ýolda öldi diýeýinmi? Edil adam-a düşündirýän ýaly. Adam-a, soň olam diňläp dur diýýä şeýdip. Şeýdibem diýýä, alyp gaýdýa diýýä şeýdip. Obry abyrsyz ýüki şeýdip Getirip berip diýä, halky açlykdan çykaryp berip diýä. Şo döwürde bedew atlar, düýeler türkmen halkynyň durmuşynda iň bir nägile. Hawa, ata-baba-da şeýle. Şu ahalteke aty türkmeniň şu türkmen itleri, ýaňky inerleri, bu halkyň howandary, ýaňky ahalteke aty diýilýänem, türkmen iti diýilýänem, iner düýe diýilýänem türkmen gowy görülýär. At sakladym, han sakladym diýýär türkmen. At sakladym, han sakladym diýýär. Iner dagy ini ýöne adamlar hiç zat bilew deňemeýär bir ýene bir wakany aýdyp bereýin size şu duşakdan maşada gidilýän wagty kerwen maşy päwü pälwan kerwen maşy ekeni duşakdan gitýäler meň daýym ol ýaňky päwü pälwan babamam muň bile dogan oglandy babamdan eşitdim ondan şu gürrüňi gidip baryp şu eýranda Duşaň aňry ýanyndan gümrükhana başlanýar. Indi toprak basdy diýip diýýär, töleýäs diýýär. Onuň töläň seň şolaň boýunda bol, indi ýat ýurt diýýär-dä bu. Şu bärden barýan türkmen garaz bir kemsitjek bolýarlar, bir zat edip garaz çekeläp durlar diýýär-de daşyňdan diýýär. Onuň dag ýeri bolansoň o ýerde gije çekýäs diýýär kerweni. Gündiz çekseň diýe düýe dagdan gidip barýarkaň ýörite edilen ýol bar diýe. Dagyň gyrasyny çapyp ýol edilen yşagam jülge diýe. Şu gündiz äkitseň düýe yşak seretdigi diýe başy aýlanyp ýüki püki bilen ommanaşyp gaýdýar diýe. Onsoň ol gündiz hiç düýäni çekip bolanak diýe. Onsoň gün ýaşýar welin Inerleň düýeleň ýüküni urup, alyp gitmeli, gün dogmaka-da o menzile ýetmelidi. Şeýdip, ýadap, gije ýöremelidi-de, ýoly gije geçmelidi. Eger aňyrdan kerwen gelse-de diýýä, kerweniň düň jaňy diýip bir jaňy bar oň. Ho, wokzallardaky duran uly jaň ýaly jaňy bar düýeleň boýnunda. Şony eşidip, sowulgy bar eken, her ýerde, her ýerde. Kerwen barýany, kim şo sowulga golaý bolsa sowlup durýa, ol geçip gitýär eken. Şoň ýaly edip gurnalan diýýä-de, onsoň barýas weli diýýä. Bir ýerik bardyk weli diýýä. Onsoň indi gije ýöränsoň, gün dogup dogmaka barýaň menzile, ýükleri düşürip diýýä. Düýeleri ýaş oglanlar bar diýýä, äkidip diýýä. Şony düýeleriň aýagyny duşaklap otlanpmaly diýýä. Uzak gündiz garnyny doýurmalyň diýýä. Ýene indi gije ýöremeli ahyryn. Şonda diýýä oglanlaň Seredýän oglanlar ýer görkezýärler, şu taýda bakyň, erkekleňiz diýip ýer görkezýärler diýip. Bu oglanlaram ýat ýurt bolansoň, çekinip diýlen, görkezilen ýerde bir dört sany düýe ýok diýýärler. Näme diýseň diýýär, Aý, düýämiz aldylar diýipdir diýýär. Päwük kaka, Näme üçin aldylar? Aý, biz-ä düşünemzok, aldy düýämi diýip barypdyr, ondan Päwük pälwan gelipdir welin, Aý, ekinimiziň içine girdi düýäňiz diýýär diýýär. Onda nirde ekiniňiz, hany görkez? Ýaňky diýilýän ýeriň öňünde ýap bar diýýär. Düýe diýilýän zat suwly ýapdan asla gury ýapdan hem ätläk geçerak, hiç. Arwany düýäni saklamak üçin garym diýilýän daşyna ýöne iki depik ýap gazyp goýaýýarlar, düýe ätläp geçibilenak şondan. Usuly ýapdan geçip aňyrsyndaky ekinimizi it diýýä diýen. Päwü pälwanam ýalan sözleýäni bilipdir-de, ýaňkylar diýýä itekleşdirip düýelerini alyp gidipdir weli öjügjipdir bularyny. Ýaňky ýerli adamlaryny Päwü pälwan bir ämärt, daýaw adam diýýä-de. Muňa tersleşipdirler-de, indik gelýäkäler diýýä bir ker bardyk diýýä babam bir ýerik baryp kerwensaraýa girjek bolýas weli diýýä, gapyň agzynda bir iner dur weli diýýä dagyň parasy ýaly diýýä. Bir daýa güner dur diýýär. Kerwenem bardyk. Indi uzak gije ýol ýöräp baran kerwen diýýär. Bardyk bol Ineri aýryň diýýäs weli muny tiz aýryp geçmeli diýdiler diýýär. Indi şu bir Ineri bile uruşdyryp geçmeli diýýär şu ýerden. Şeý diýdigi diýýä-de. Indi şu kerweniň içinde diýýär Ýagmyr paň Ineri diýip bir Ineri bar. Gaty uruşgan Ineri diýýär. Göwresi kiçiräk weli diýýär. Indi uzak gije bir ýol ýöräp gelen Iner ahyryn diýýä, üstünde-de bäş-alty ýüz kile ýüki bar diýýä. Adaty ýöne urlanda-da oňa köp urulýa, iki düýäňkiden üç düýäň ýüküni urulýa. Ýene ýykylan düýäň ýüküni üstüne ataýmaly diýýä, obajana görä diýýä. Indi agyr ýük bile gelýä ol diýýä, Päw pälwan diýýä, tahyrysyň içini çykart-da diýýä, nohutly kişmişden zatdan dolduryp ýaňky ineri çökerip, ýüküni aýryň oglanlar diýdi diýýä. Ýüküni aýyrdylar, üsti howutdyr, howutdyr diýýä. Wah, inerim, sen uruşdyrmaly boldy şu ineri bile. Şu bir türkmeniň başyna iş düşdi. Namartlyk etdi, ýeňildi diýmesin. Gaýrat et, inerim diýip, beýlekiniň agzyna diýýä, nohut-kişmiş tutduryp berýä diýýä. Muň tahýasy nak gutarýa weli beýleki ýökeşler getirip tutýa diýýä, şeý diýip. Şu inerim keýpini uruşdyrýandyr öýtmegin, baýrak goýup uruşdyramak seni. Türkmen namysa galmasyn diýip uruşdyrýandyryn seni diýýä weli iner diňläp dur diýýä şeý. Indi muň üsti howutdyldy ýa, ýaňky indi berdiler weli diýýä. Turdy diýýär ýaňky iner göl çemberiň ýanynda diýýär bir şapbat bile kakdy diýýär Päwük pälwan diýýär. Olar Hudaý Mälik pälwan jan bizden bolsa alarsyň inerin bar diýdi diýýär. Şu ýaňky ýadak gelýän iner diýýär bir turup bir silkindi boldy diýýär. Howut dagy sypyp gider üýtdük çemberi ýornup diýýär. Şu bardy üstüne diýýär ýaňky ineriň üstüne diýýär. O dur diýýär-de. Ýaňky kerwensaraýyň uly derwezesiniň agzynda dur diýýär. Boş dur diýýär şeýdip. Biziň inerimizem bardy göli o tas iki esse bar biziňkä diýýär. Ýaňky böküp üstüne şeýtdi weli-ä bu dökeçleň barsy kellesini tutup, muny çökerip öldürendir öýtdük diýýärdi. Onýança bir patyrt boldy weli-ä ýaňky ýerli halkyň inerdi, agdarylyp gitdi diýýär. Oşo Ýagmyr paň ineroň uruşdyrylyp ýörensoň eglip aşagyndan yzky aýagynyň aşkgysyndan tutyp döwýär ekeni ýaş ony. O kül edipdir weli agyr göwre agdarylyp ýatyr diýýär. Ine, agdarylyp ýatyr bir böwür owadan iner wöllä bir ýerli halk çozup geldi diýädä. Çozup geldi wöllini bizem durus. Päwü pälwan bolmasa, gaçaňda-da nirik gaçsaň belli däl wöl ýat ýurtda durus diýädä. Päwü pälwan dur öňümizde diýä. Şeýle gelip garpyşdy wöllä. Ýokarda üç ökde diýä, hany bar eken diýä, şol ýurduň hany. Gygyr duruň diýip diýä, öz halkyna diýä. Durdular wöli. Özüňiz gurnadyňyz, ineriňizem aýryňdyr, göýberiň myhmanlary diýip diýä. Ine şeýdip diýä, Ine bir uzak gije ýükde gelýän iner diýýä, şeý diýip, Päw pälwan ýalbaryp uruşdyrdy. Şuny näçe diýip, şu sebäbi şu güýjekde bolup ýeňenak diýýä şu wagt. Belkä güýjem ökde bolýandyr, ýöne halky namyssyz goýmajak bolup uruşýa şu wagt şol iner diýýä. Şoň üçin adamlar gowy görýär ekenler inerlerini, atlaryny şeý diýip taryplaýar ekenler. Umuman iner barada türkmen tükeniksiz gürrüňi bar ineriň. Onsoň ýene birnäçe zatlar nakyl bar türkmende. Şunam indi bu iner barada gürrüň edemseň aýdaly. Ineriň döli bolmaz diýip bir nakyl bar türkmende. Şuňa bu adamlar düşünmän başga bir zatlar diýip durlar. Indi şuň düşünmek üçin şu nakyl kim aýdýarlar? Ine bir adam bir ýaşuly adam oturan bolsa, bir il halar gowy adamyň bolgusyz ogly bar bolsa, Inegiň döli bolmaz diýlende gör muny diýýärler. Ýa-da bir daýaw pälwanyň bir ýumruk ýaljak ogly bolsa diýýärler, Ýok zada diýlenak-da, bar zada diýilýär. Indi inegiň döli bolmaz diýip, nesilsiz diýildigi däl ol. Indi näme üçin şol? Şoň näme üçindigi, iner güýçli-dä bi daýaw, arwana düýeden daýaw. Şoň üçin biziň arwana düýämize iner çökse, şondan dogan köşege göhert diýýärler. Bu göher argonadan iki esse ýük göterýär, ýöne häsiýedi gaty erbet, bijaý. Nesil zaýalandy diýlen manyda aýdylýar. Indi ýa göher uly ýaşy ýetenden soň, ullakan bolandan soň, gyzyl köýnekli, pürenjekli, gyzyl pürenjekli gelin-gyz görse, ýa gyrmyzy donly erkek adam görse, göni kowlap basa düşüp ýykýar diýýär. Çöküp üstünde oturyberýär, ýa gyzyl mata öjügip diýýär. Ýa-da diýýär, ol bir iner ýaly hakylly däl diýýär, ýuwaş däl. Ýaňky düýekeş diýe gahary gelen bolup, ýaňka göherde bir taýak çalaýsa diýe, şu ýagdaýyny tapsa, şo wagt üstüne çöküp öldürýä diýe. Onnoň bir zat bolup adam ýanyna kän bolup diýe, bir öldürmän sypdyrsaň şony diýe, onnoň muny hökman şoň ýaly bolanda diýe, mundan dynmaly diýe-de. Onnoň diýe, meselem, sen duşakda bolsaň, Marat ejene satsaň muny diýe, ýaňky göherdi. Äý, gözümem görmesin, öldürmäýin-de, bir kän haýyr berdi diýip, Satyp goýberseň diýä, ine Aşgabatda bolup Mara satsaň. Ine Maşada baraňda-da ýaňky inerim seň bile duşaýsa diýä, üsti ýükli bolsun on ýyldan diýä, göni basa düşüp öldürýä diýä. Ýaňky göhert hiç ýadyndan çykarmaýar, ar alýar diýä. Gaty erbet. Şolam iki örküç düýe Aýry düýe diýilýän düýe şeýle eken, adam belleýär eken. Şo mamasyndan gidýär eken. Onuň maýa bar indi, hakyt gös-göni iki örküçden bolan maýa, iner. Hiç haýsy adama topulmaýar. Şo diýýär, göhert kerwenine göher dolanjak bolsaň diýýär, ýanyna hökman iner saklamaly diýýär. Şu boşap, däliräp bir adamyny kowlap barýan bolsa, ineri goýberäýmeli üstüne diýýär. Göhert diňe kakasyndan gorkar diýip nakyl bar. Ýaňk adam kowalap barýarka diýýär, Ener üstüne goýberseň diýýär, ýaňk gögert. Mollaň talyby ýaljak bolup diýýär. Şeýdip ýüzüni sallap durup yzyna düşüp gaýdyberýär diýýär. Şo bolmasa-da, ýa öldürip sypmaly ondan, ýa-da bir zady sypasaň sypdyranak göni basa düşýär diýýärdi. Şoň üçin ýaňky nakyl aýdylan. Nesilsizlik däl-de, ýaramaz nesil dörändigi üçin. Onsoň indi Bu göher-de meni arwanadan daýawda. Eger göhert, erkek göhert, biziň arwana düýämize çökse, ondan dogana düreki diýerler. Dürekem arwana düýeden daýaw. Biem biziň arwana düýämiziň inen düýämize çökse, ondan bolana kärderi diýerler. Kärderi-dä ýurdabaýdar diýerler oňa, bagyryp duran. Kärderini satmak ýa satyn almak bolmaýar türkmençilikde. Hiç kime satmaly däl diýýär. Ony satmak gadagan. Eger türkmençilikde söwda gaýtarmak gaty erbet zat hasap edýärler-de. Eger kärdeler düýäni aýtman saňa satan bolsalar, ýaşulylaň birem ony tanap a muny oňarmansyň, bu kärder ekeni, bi iş bitirmez diýse söwdaňy gaýtarsaň, sen günäkär däl. Näme üçin satmak bolanok muny? O hiç iş bitirenak. Inen bolsa süýdem berenak, Ýöne bagyryp duran bir gyzyl däl. Ine şu wagt toýlarda zatda bir ýumuş buýrup, ýaşuly ýumuş buýrup duran adam bar pylan kakaňy alyp gel, maşynyny gitde diýse, ýaňky oglan, Aý, meň-ä benzinimem ýok, maşynymam gowy işlemän dur diýse, aý bir tigrem goýberip dur diýip bahana tapyp dursa, äläý kärder düýe ýaly läý-läý bolsun. Iş bitirmeýän adam. Şoň üçin kärdir düýe diýýärler oňa. Garaz, şu şeýdip-şeýdip soňy iň soňunda ýurda gaýdar diýýärler oňa. Iň soň kärderi, soňy. Muny diňe et edip saklamaly. Süýdem ulanyp bolanak, süýdem ýok mundan. Hiç zadam ýok, kärdir düýe. Nesil zaýalanyp-zaýalanyp soňy gidýär. Şol kärderiň döremegi üçin göhert gerek-dä. Ine, ineriň, öl bolmaz diýilýän şondan zaýalanyp-zaýalanyp iň soň kärdere bardy. Düşündiňizmi, şu gaty çuň manyly zatlar dabi. Ine, düýe çökerip, çemmer işme diýip bir nakyl bar türkmende. Düýe çökerip, çemmer işme diýýärler. Çemmer näme? Çemmer, atyň eýerinde çekisi bar. Garnyň şagyndan aýlanyp daňylýan çeki. Düýäňkide çemmer diýilýär. Çemmer düýe agyr ýükli bolansoň, düýäň çemmerini un pagtadan ýüplük edip, ondan işýärler. Dört barmak ýalaky garry aýallar ony gowy edip, ýumşajyk edip işýärler. Indi düýe çökerip, çemmeriňem ýok bolsa, çemmer işjek bolsaň, iki gün gerek oňa. O çemmeri işip gutarýançaň, onuň uzynlygy-a tas üç metr, bi, düýäň bilinden aýlanyp ýetmek üçin iki hatabyň arasyndan geçip gitýär-de. Tas üç metre golaý çemmer gerek. Munam işläp bir iş etjek bolsaň, gurnamadyk bolsaň, düýe çökerip çemmer işme how diýerler. Ine tam suwajak bolsaň ilki ylaý etmelä. Ylaý etmän tam suwap bolanaga, ylaý etmek üçin hem piliň ýok bolsa, bedräň ýok bolsa, bir gidenem adam üýşdüren bolsaň, how düýe çökerip çemmer işme. Ony iki gün gereg-ä çemmer işip gutarýança. Şoň üçin aýdylan zat. Onsoň düýede ýene guşgynyň syrdaber diýibem bir zatlar aýdylýar türkmençilikde. Meselem, biri bir ýaňa sapara gitjek bolsa, ondan künde bir ýaňa gitjek bolsa, Ynha, saňa habar geldi, guşgunyň syrda ber! diýen manyda bir zat aýdýarlar. Indi, guşgun näme? Guşgun ýagny dag ýerde kerwen çekilýär diýdik. Şonda howut öňe gitmesin diýip, guyrugynyň şagyndan aýlap alynýan ýüpe guşgun diýilýär. Guşgunyň syrda ber diýdigi. Onsoň, O näme küçen ýaly bolup ýatyrsyň diýibem bir zat aýdylýar. Howudyň öňi hatap, Yzynda küçeniň üstünde oturýar. Küçen diýilýän eýlesi-beýlesi otuz-kyrk santimetr bek gowy edip dokalan küçen diýilýär. Şu küçeni howut batmasyn diýip, küçen goýýarlar. Ondan soňy küçi düýrlengi zat ol. Howut düýäň oňurgasyna batmasyn diýip, oňurgasyna howut batsa, oňa ýagyr diýilýär. Şu ýagyr bolsa, oňurga düýäň oňurgaň golaý geçýän ýerde howudyň yzyndan batýar, nemäň, örküjiň yzyndan. Howut batsa, ondan ony gutarmak gaty kyn. Ondan kirpiň tikenini ýakyp, ýaňky howudyň batan ýerine salýarlar ony. Häzirlerinde dermanam kän oňa, her ýerde derman ulanylýar welin, atda-da, eşekde-de bolýar ýagyr. Gaňňa ýa eýer gowy salmasaň degýär. Ondan ýaňky ýaly gezip bäş-alty ýüz kilo ýük ursaň, janly zat-a. Üstüniň esbabam gowy däl bolsa, batýar howut. Ondan şonda küçen batmasyn diýip küçen goýýarlar şonuň şagynyna. Şoňa şeý diýýärler. Indi nakyl kän-dä. Türkmende düýeli baý, dünýeli baý diýip aýdýarlar. Düýeli baý, dünýeli baý diýilýän düýäni aýdýarlar şo täterimde oturylanda düýe men çöküp oturan gapymda düýäni gepledýär türkmen. Meň çöküp oturan gapymda keselem bolmaz, garyplygam bolmaz diýip. Sebäbi oň agarany bar, Çaly bar. Hemme zadam derman, hemme zatdan goraýar diýip, düýeli baý, dünýeli baý diýýärler. Ýa-da başga bir zatdan mysal getirýärler, Gök baýlygy bir aýlyk. Gök baýlygy. Ine, pomidor, hyýar, gawun, garpyz. Bir aýdan soň ýere siňip gitýär. Ýok. Goýun baýlygy bir gaýlyk. Ine bir bir süri goýnuň bolsa erbet tupan tursa bir gaýda gyrlyp gutarýar. Düýe baýlygy hemişedir diýipdirler. Düýe o gaýyňdanam gorkýan zat däl, gaýy syrgyndanam gorkanak. Oň gurakçylygam ýok. Şor ösümlik ýandak bolsa, selme, syrkyn bolsa ol hezil edip gezip ýör. Oň üçin suwuňam Bir süýjüsi gerek däl. Şor suwam bolsa içip aýlanyp ýör. Şeýdip eýesine saklamak üçin bir gaty gowy zat. Adamlar şeýle bir ösüp dur şu biziň gadym adamlarymyz. Şoň kesellerinem öz gumalagyndan alnan garaýagy bile keselinem bejerýärler. Onsoň Gumalagy meň kakam görkezdi, şuny diýdin-ha, men bilýän welin, men giderin welin, kim bilsin muny? diýip, saňa-da görkezeýin diýip, nädip garaýag alyjyny görkezdi. Çörden, gumalakdan garaýag alýarlar. Düýe maly şor ýerde iýmiti şor bolarsyň, goturagan bolýar. Şu goturyk garaýagy çallygyň Duran ýerinden aýrylyp gitýär. Şu öz gumalagy özüne derman. Kakam şoň keselleriniň gaty kän kesellerini bilýärdi, men ondan ýazyp alyp galdym kakamdan şeýdip. Dermanynam bejerýädim, keselinem anyklaýardam şeýdip. Nurnazar aga şu ata-babalymyzyň geçen şöhratly ýollaryndan ugur alýan hormatly Prezidentimiz şu iki müň on sekizinji ýyly türkmeniň Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi ýyly diýip yglan etdi-de, muny näme üçin etdi? Geljekki nesillemmize şu türkmen halkymyzyň geçmişini öwrensinler, geçmişini bilsinler diýip, şu günler düýedarçylygy ösdürmek barada ýörite bir kararlara, permanlara-da gol çekdi. Düýedarlygy her etrapda ösdüriň diýip aýtdy. Hormatly Prezidentimiziň iki müň on sekizinji ýyly Türkmenistan Beýik Ýüpek ýoluň ýüregi diýmegi ýöne ýerden däl, halkyň ýüregi şu. Şu biziň Garagum çölümiz bütin dünýäň ýüzünde çöl diýseň bir betbagtlyk, gorkunç zat göz öňüňe gelýär. Emma biziň Garagumymyzyň assam, üssem halkymyz üçin giden hazyna. Şu Garagum ýöne muňa erk edip diňe düýe maly muň hötdesinden gelip bilýär. Örän şu Garagumyň näçe Akyp ýatan çägesiniň üstünden üsti agyr ýüki bilen Ýüpek ýoly Hindistana, Hytaýa gidipdirler. Şu zatlaryň hötdesinden diňe düýe maly gelipdir. Ahli goýun üçinem, her bir mal üçinem biziň garawumyz durşuna hazyna, bizi durşuna. Özem şu biziň garawumyzda başga bir ýerlerde, ine, Sahara çölüne diýseň, Ýüz metr gazsaňam suw ýok. Emma Garagumda hatda bäş metrden, dört metrden giden suw çykyp dur. Şoň üçin halkymyz şu ata-babalarymyzyň geçen ýoluny öwrensinler, şu hatyraly mallamyza ýene-de hormat goýsunlar. Sebäbi giden agyr ýük çekýän maşynlar bar bu wagt. Onsoň bi Ineriň, arwana düýäň hatyrasy peselip barýan ýaly welin, ýöne hiç wagt halkymyz muny peseltmeýär, sebäbi ata-babasyny gollap, şu günlere türkmeni türkmen edip getiren haýwan ahyry indi. Bizi bütin kesellerden gorapdyr. Bütin hemme zat türkmeniň ruhy dünýäsi. Hatda düýäň ýüňüni bütin arwah, jyn bir halka, adamlara ýaramaz täsirini ýetirýän zatlardanam goraýjy zat hökmünde. Düýe türkmende öwlüýälik derejesine ýeten zatdy. Biziň düýä bir paýyş bir zat diýmek ýa taýak salmak türkmeniň hiç wagt kellesinde ýok zatdy. Şu geçen ýollarymyz öwrenip, şu ýaş nesle ýetirip, onsoň buýsanç döretmeli şuny şeýdip. Örän dogry zat, köne ýaşuly adamlarymyzdan alan. Men şu Eýduşok, Maşat arasynda gatnan düýekeşleň gaty känisini gördüm bendeler garrandan soň. Şu adamlarla kän gürrüňdeş bolduk. Şu ýüpek ýollary goňşy halklarymyz bilen olaň täsirini bize getiripdir. Diňe bir şol haryt gatnaşygy däl-de, şol adamlaň däp-dessury, biziň däp-dessurymyz. Şolar şu Duşawa gelende, aňyrdan gelýän, Maşatdan gelen adamlar baranda diýýär, şeýle bir öňümizden garşy alýarlardy, sebäbi şu halk Myhmança ýör alyk. Biz baranymyzda kerwensaraýda bolmadyk. Şu ýoldaşlarymyzyň öýünde bolduk. Şular bize şu mahal hormat etdi diýip, soňabaka diýýär, babam aýdýar, Bizi hiç wagt kerwensaraýda boldurmadylar diýýär. Bular bir myhmansöýer halk, bizem şularyň eden zadyny ýerine salalyň diýip, topbak-topbak edip bizi myhman alyp gidýärdiler diýýär. Diňe şu ýüpek ýollaryň üsti bilen biz goňşy halklarymyz bilen örän gowy aragatnaşykda saklapdyr şuny. Şu biziň goňşy-ara gatnaşygymyzyň örän gadymdan, gadym halklarymyzdan gelýändigini şu ýaşlarymyza ýetirip, şulaňam dünýäsinde, pikirinde şol duýgulary hasam güýçlendirmeli. Häzirem myhmansoýer, ýöne ata-babalarymyzyň derejesine ýetirip, guwandyryp Türkmeni tanatmalyjy. Sag boluň, Nurnazar aga, geçmiş edebi miraslamymyzy täze öwüşginler bile baýlaşdyryp halkymyza ýetirýäňiz. Şeýle mukaddes işiňizde kesbiňizden kemal tapyň, janyňyz sag, başyňyz dik bolsun. Ýene-de şular ýaly toýly günlerde gyzykly söhbetdeşlikler etmek bize miýesser etsin. Sag boluň.